די לייגסט אוועק געלט, די ווייסט אז די האסט קינד ביי די און די עידזש, די ווייסט אז די און די צייט גייסטו דארפן בעזר השם חתונה מאכן, איך בין נתעורר געווארן, זייט דעמאלט זאג איך אייביג שאלה, וואס קענסטו טון? קענסט עפענען א פארטפאליאו פון געוויסע מינע אינוועסטמענטס, ווי למשל געוויסע מינע סטאקס, געוויסע מינע באנדס, וואס אויב דו האסט געליינט די בוק, אבער אז דו מאכסט א אינוועסטמענט דארפסטו פארשטיין די ריסקס פון עס, דארפסט פארשטיין אז דו ביסט גרייט עס, עס קען קיינער נישט ריפלעיסן, וויפיל געלט גייסטו אוועקלייגן יעדע חודש? העסט אוועק לייגן די ערשטע העסט נישט ווארטן אויף צום סוף ווען ס'איז שוין גארנישט איבער געבליבן. ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט מיטן געלט-מבין חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים עקשטיין. עליכם שלום רבינו פנחס וואס מאכסטו? ברוך השם ברוך השם הודו לה'. זאגסטו גוטס חיים! קוק ברוך השם! ס'גייט צו בעסערונג ברוך השם די רבש ע עפנט ווייטער. לאמיר לאמיר אויפברענגן א שאלה וואס איינער האט אריינגעשיקט, אך לאמיך שוין דערמאנען די נומבער ווי מען שיקט שאלות איז עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו יא? סאו די שאלה איז אזוי, יענער זאגט כ'האב געהערט די שיעור ווי מען האט אויסגעשמועסט אז די החלטה צו מען זאל אינוועסטן אליין אדער מיט א צווייטן איז תלוי אינעם ציל, ווענדט זיך וואס די ציל איז, פיין, אבער וואס טוט מען ווען מ'האט נישט קיין ציל? און ער איז מסביר, יא, די שויער רעדט נאך דא, דורך מיר. ער האט א סעיווינגס אקאונט און דארטן גייט ערליך אריין געלט יעדן חודש, אבער וואס טוט מען נאכדעם? יעצט איז ער א כולל אינגערמאן, און די שאלה איז, לאמיר זאגן אין פֿינף יאר ארום, ווען אין די סעיווינגס אקאונט גייט זיין הונדערט טויזנט דאלער, וואס טו איך דעמאלטס? כ'ווייס בכלל נישט וואס מיינע אפשענס זענען. אקעי, עד כאן בערך די שאלה. אקעי. כ'האב אויסגעלאזט די ברכות אויף וואס איך זאג אמן, נאר מ'זאל נישט אוועקנעמען די פאוקוס פון די שאלה זאל ווערן צושווימען דא. סאו, חיים וואס פרעגט ער בעצם? איך מיין אז אויב איך פארשטיי גוט גייט ער צוריק צו א אלטע שמועס וואס אונז צוזאמען געהאט. איך האב דעמאלטס געזאגט אז דיין פאוקוס, אפילו אויב דיין פאוקוס איז צו קויפן א פראפערטי, צו קוקן אויף ריעל עסטעיט און קויפן ריעל עסטעיט, זאלסטו, ס'איז זייער שווער צו זאגן פאר א מענטש וואס גייט אנהייבן אוועקצולייגן געלט יעדע חודש גיי קויף ריעל עסטעיט, ריעל עסטעיט דארף מען האבן גרעסערע געלטער עפ י רוב, סאו מ'זאגט די וועלט זאגט די ערשטע מיליאן, איך האב דעם זאגט די ערשטע הונדערט טויזנט, קודם לייג אוועק געלט זאלסט האבן געלט, נאך דעם קענסטו אנהייבן צו קוקן אויף אנדערע איידיעס. יעצט, אונז האמיר געהאט גערעדט צו ווען דו ביסט שוין דארט זאלסטו אליין אינוועסטן אין ריעל עסטעיט אדער זאלסטו אינוועסטן מיט א צווייטן, אויף דעם ארויף האב איך געזאגט ס'ווענדט זיך וואס דיין ציל איז. אויב דיין ציל איז צו ווערן א ריעל עסטעיט פראפעשענעל איז איין איז איין וועג צו גיין, אויב דיין ציל איז צו בלייבן לערנען אין כולל אדער צו בלייבן אין דיין דזשאב און נישט וואטעווער ס'איז, אבער נישט צו ווערן א ריעל עסטעיט פראפעשענעל איז א אנדערע מהלך ווי אזוי צו גיין. לכאורה ריפערט ער צו די ציל. אבער ווען מ'רעדט פון צילן לאמיר רעדן פון נאך א מין ציל וואס איז דא צו קוקן, וואס מ'דארף קוקן אויף דעם, וואס איז אויך יעדע מענטש לפענ ד לפי זיין סטעידזש אין לעבן דארף קוקן אויכעט אויף די ציל, און דאס איז ווען דיין ווען גייסטו דארפן האבן די געלט פאר די מעידזשער פירטשעס אקעי, מעידזשער פירטשעס, אויף ענגליש זאג איך עס מעידזשער פירטשעס באט ס'מיינט צו זאגן אין אנדערע ווערטער א גרויסע געקויפאכטס אקעי, חתונה מאכן איז א מעידזשער פירטשעס, גייסט דארפן האבן געלט ווען די מאכסט חתונה, בר מצוה מאכן, אנפארטשענעטלי איז פאר אסאך מענטשן א מעידזשער פירטשעס. פאר מענטשן וואס האבן געליינט די בוק, אפשר איז עס נישט אזא גרויסע פירטשעס. אקעי, פאר מענטשן וואס זיי קענען אפילו נישט איינער וואס האט געליינט די בוק, איז אפילו מאכן א עושר א גרויסע פירטשעס. סאו, לאמיר נישט גיין דארט, אקעי, מ'האט גענוג גערעדט פון דעם. אבער ס'איז אויך א ציל. די לייגסט אוועק געלט, די ווייסט אז די האסט קינדער די און די עידזש, די ווייסט אז די און די צייט גייסטו דארפן בעזר השם חתונה מאכן, סאו די ווילסט האבן געלט אוועק געלייגט פאר דעם, סאו די דארפסט האבן א ציל פאר דעם, האסט א ציל, וואס איז דיין גאול? דעמאלטס צו האבן געלט, סאו ס'איז א אנדערע מינע ציל פון וואס אונז האבן גערעדט ווען אונז האבן גערעדט פון ריעל עסטעיט, אבער ס'איז אויכעט א ציל וואס מ'דארף קוקן, דאס איז אין דזשענערל סתם אויסצושמועסן וואס די קשיא איז, וואס די שאלה איז, סארי איך צומיש מיך אייביג מיט קאשע מיט שאלה. ווייסט איך געדענק ביי די וועי פאר כ'מיין פינעף יאר צוריק בערך, כ'האב געהאט עפעס פאר א פאר א פאר א שטיקל צייט א א קול מבשר שמועס יעדע וואך, ס'האט געהייסן דיזיינינג סוקסעס. און כ'האב נישט געהאט דעמאלטס פנחס גלאבער, כ'האב אלעס אליין געדארפט רעדן, און כ'האב געדארפט זאגן זאכן וואס מענטשן פרעגן, איך פלעג אייביג זאגן מענטשן פרעגן א קשיא, כמעט יעדע שמועס האב איך גערעדט פון קשיות פון מענטשן. און איינמאל האט מיך א איד געלא. ווייסט דאך איך בין נישט אזוי גוט אין אידיש, איך קען רעדן אידיש אבער נישט די עכטע אידיש אזוי ווי א שרייבער אזוי ווי א א ווייסט איך מיין די די די אויף די אויף די הויעכע לעוועל, כ'מיין איך האב געזאגט לעוועל יא? די וואס מ'סתם זאגט אויף די הויעכע דרגה. שוין. סאו קומט איינער איינער שיקט איינער לאזט א מעסעדזש אין די אין די ליין דעמאלטס וואס וואס מ'האט מיך געלאזט מעסעדזשעס

וויאזוי האסטו געזאגט דאס אויב איז יענץ. איז שוין א שטארקע קשיא. יא, אבער דעמאלטס דעמאלטס אזוי מיין איך. אקעי, אבער אדרבה. אקעי, האלט אינמיטן יענעמס שאלה. יא. האסט דיך אפגעשטעלט, האסט גערעדט קודם אין דזשענערל, בכלליות ווען מען רעדט פון. א ציל. א ציל, יא, א גאול. יא. אז איך ווייס אז דעמאלטס און דעמאלטס גיי איך דארפן האבן א גרויסע עקספענס, איז איך זאל האבן געלט אוועקגעלייגט פאר דעם. יא. יעצט אבער און האסט געוואלט צוריק קומען צו יענעמ'ס עקשועל שאלה. יא יא סאו יעצט ווען דו קומסט צו א א סימפל מענטש אקעי וואס לאמיר אראפ לייגן דעם מענטש וויאזוי איך פארשטיי צווישן די שורות פון דעם שאלה אז ער ער האט נישט עכט א זאך וואס ער קוקט ארויס אויף א מעידזשער טשעינדזש אין זיין לעבן סך הכל וואס ער ווייסט איז אז יעצט איז ער אין א סימפל סיטועשן ברוך השם ער קען אוועק לייגן געלט יעדע חודש ברוך השם ער לייגט אוועק געלט יעדע חודש און ער זעהט אז ביז פינף יאר גייט דארטן זיין הונדערט טויזענט דאלער, און ער פרעגט וואס איך גיי טוהן נעקסט, אקעי? לאמיר צוריק גיין, וואס גייסטו טוהן יעצט, אקעי? ווען איך זאג אז לייג קודם אוועק געלט ס'זאל אנקומען צו א שיינע סכום פאר דו גייסט אריין אין זאכן אזוי ווי ריעל עסטעיט, מיין איך נישט צו זאגן לאפיקו פון גארנישט אינוועסטן, נאר לייגן אין א סעיווינגס אקאונט. נישט אז ס'איז א שלעכטע זאך לייגן אין א סעיווינגס אקאונט, קענסט לייגן אין א סעיווינגס אקאונט, נאטינג ראנג, אויב דו לייגסט אין א סעיווינגס אקאונט ביסטו בעטער ווי ניינטי אייט פארצענט אוו מענטשן, אקעי ביסט בעסער פון יעדער וואס לייגט נישט אוועק קיין געלט. לייג גארנישט אוועק. וואס לייג גארנישט אוועק. אין ערגעץ. עקזעקטלי. סאו דו ביסט. קלאפ דיך אויף די פלייצע דו טוסט א גוטע דזשאב ברוך השם דו רייבסט אויף ווייטער. אבער קענסט עס נעמען א סטעפ ווייטער און דארפסט אויף דעם נישט ווארטן אנצוקומען צו הונדערט טויזנט דאלער. וואס קענסטו טון? קענסט עפענען א פארטפאליאו פון געוויסע מינע אינוועסטמענטס ווי למשל געוויסע מינע סטאקס געוויסע מינע באנדס וואס אויב דו האסט געליינט די בוק האסטו א שטיקל הבנה איבער סטאקס און באנדס. די וואס האסט נישט געליינט די בוק קען זיין די ווייסט ווייל דיינע חברים אבער וואטעווער דיינע חברים האבן עס געליינט אדער די מגיד שיעור פון ישיבה אבער די פוינט איז די קענסט אויך מאכן א פארטפאליאו און ס'מוז נישט זיין ראקעט סייענס צו מאכן א א פארטפאליאו פון אינוועסטן אבער אז די מאכסט א אינוועסטמענט דארפסטו פארשטיין די ריסקס פון עס דארפסט פארשטיין אז די ביסט גרייט עס צו דורכגיין אין די לאנג ראן אפילו אויב ס'גייט קומען שוועריקייטן גייסטו נאך אלץ דורכגיין גייסט נישט אוועקלויפן ווייל זייער אסאך מענטשן ווייסט די דערמאנט מיך ווארען באפעט זאגט אז די סטאק מארקעט איז די אנלי פלעיס וועיר פיפעל ביי היי ענד סעל לאו. די איינציגסטע פלאץ וואס מענטשן קויפן ווען ס'איז הויעך און פארקויפן ווען ס'איז נידריג. נארמאל גייט עס פארקערט, איך פארקויף פאר ווייניגער און איך פארקויף פאר מער. אין וואלמארט אז ס'איז דא א סעיל גייסטו קויפן, און ווען די זעסט אז ס'איז א מורא'דיג טייער אלעס געווארן ווילסטו אויך פארקויפן פאר די פרייז, אבער די סטאק מארקעט סאם האו איז א אנדערע זאך, יעדער איינער פארקויפט ווען ס'איז נידריג, פארוואס? וועגן עמאושענס, אוי רבונו של עולם, ווען קאוויד, ווען ס'איז געווען דריי טעג ווען מ'האט אנאנסט אין אמעריקע אז ס'איז אנגעקומען קאוויד, די מארקעט האט געטראסקעט מיט בערך פופציג פראצענט, און יעדער איז געלאפן און מ'האט געפעניקט לייק דער איז נאו טאמאראו, וואס עס וועט זיין דא, און מ'האט פארקויפט די ערגסטע צייט, איינער האט געהאט מער וויק סקין און ער האט געווארט נאך א טאג און ער איז נאר געווארן נאך ערגער ווייל ער האט פארקויפט פאר נאך ביליגער, און די עכטע קלוגע אינוועסטערס זענען געגאנגען דעמאלטס און געקויפט. און האבן מיט אלעס צוריק ארויפגעשמיסן. אקעי? סאו, קלוגע מענטשן קויפן ווען ס'איז נידריג, און פארקויפן ווען ס'איז הויעך. אבער איך זאג די ווארט קלוגע מענטשן, איך ווייס נישט וואס דו קענסט זאגן אויף דעם קלוגע מענטשן. מענטשן וואס זיי זיי ווערן נישט געטריבן פון זייערע עמאושענס. זיי האבן א פלאן, זיי דעי סטיק טו די פלאן. סאו למשל די אינגערמאן וואס דו פרעגסט די שאלה, לאמיר זאגן אז דו דארפסט האבן די געלט אין צען יאר ארום, אין פופצן יאר ארום, און די מארקעט האט געטראסקעט. א טאג וואס די מארקעט טראסקעט דארף פאר דיר זיין א שמחה'דיגע טאג. ווייל היינט קען איך קויפן פאר סעיל. אבער איך האלט נישט זאלסט גיין אויף די וועג עניוועי, ווייל די סעקאנד וואס איינער פאנגט אן צו טיימען די מארקעט איז ער אין א דיסעדווענטעדזש. ווייל ער פאנגט אן זיין. וואס מיינט טיימען די מארקעט? טיימען די מארקעט מיינט אה, יעצט איז עס אראפגעגאנגען יעצט גיי איך קויפן. אה, יעצט איז עס ארויף יעצט גיי איך פארקויפן. און איך גיי ווארטן ס'זאל צוריק אראפגיין. און ווייסטעך וואס ס'געשענט נאכדעם. ס'גייט ווייטער ארויף נאך מער ביז עס איז שוין נאך העכער, און דעמאלטס פאנגט ער אן צו פילן, אוי, כ'האב פארפאסט, כ'האב געמיינט ס'גייט זיך דא אפשטעלן, סאו וואס טוט ער? גייט ער דעמאלטס אריין וועגן פאומו, ער וויל נישט, פיער אוו מיסינג אוט, און וואס געשענט א טאג נאכדעם וואס ער גייט אריין? דעמאלטס טראסקעט עס, פארשטייסט? סאו, און דו פאנגסט אן משוגע צו ווערן, און פלוצלינג דיין, דיין, האסט געמיינט אז דו, אז דו קויפסט דיך רואיגקייט מיט אוועקלייגן געלט, און דערווייל קויפסטו דיך נערוועזיקייט, פלוצלינג קענסטו נישט זיין די זעלבע.

דארפסט נישט טיימען די מארקעט, נאו ניד טו דא סאו, און די סטאטיסטיק איז אז ווי ווייניגער דו גייסט טיימען די מארקעט, אלץ מער טשענסעס האסטו פאר הצלחה. פארוואס? ווייל ס'נעמט ארויס די עמאושענס פון עס. גיי ווי א ראובאט. אקעי? און ס'איז דא וועגן עס אויפצוסעטן ווי א ראובאט. ס'איז דא א זאך וואס הייסט ראובא אדווייזער למשל, אקעי? וואס דאס איז א סיסטעם, מען רעדט אייביג אין די מעמבערשיפ פון דעם, אקעי? איך זאג ענק זאכן וואס די מעמבערס טוען דאס אייביג ווייל ווייל ווייל איך רעקאמענד עס זייער שטארק צו גיין אויף די וועג. כ'וויל אז די מענטש זאל זיך סעפערעיטן פון מאכן דעסיזשענס. מאך ווי ווייניגער דעסיזשענס. ווי מער דעסיזשענס דו גייסט דארפן מאכן, אלץ מער האסטו א טשענס אז ס'גייט נישט ארבעטן דיין פלאן אין די לאנג טערם. פארשטייסט? אזוי ווי א פרוי וואס זאגט אייביג האט נישט וואס אנצוטון. פארוואס האט זי נישט וואס אנצוטון? צופיל. זי האט א גאנצע קלאזעט מיט קליידער, זי קען נישט מאכן קיין דעסיזשען. אקעי? סאו ס'איז די זעלבע זאך. ווי מער דעסיזשענס דו האסט, אז דו גייסט, אז דו ביסט הונגעריג פאר פרישטאג, און דו גייסט אריינגיין אין עווערגרין איז דא טשענסעס אז נישט טרעפן גארנישט צו עסן. גייסט אריין צו א פלאץ, יא וואס איז דא פאר פרישטאג? די און די סענדוויטש. פיין, א סענדוויטש קאסט דיר דיינע פינף דאלער, גוט שבת, עסטו זיין זאט. איך מאך עס נאר פאר א משל, אבער ווייל ווייל אין עווערגרין גייט גארנישט געשען וועסטו ארויסגיין הונגעריג, גייסטו עסן לאנטש שפעטער. דא וועט יא געשען אויב וועסט מאכן די ראנג דעסיזשן. בדרך הטבע. סאו ס'איז זייער וויכטיג דיך צו סעפערעיטן ווי מער פון מאכן דעסיזשענס. דארפסט מאכן אפאר דעסיזשענס? מאך די דעסיזשענס. וואס איז די דעסיזשען דארפסטו מאכן? וואס דאס איז קרושעל פאר דיר? דאס קען קיינער נישט ריפלעיסן. וויפיל געלט גייסטו אוועקלייגן יעדע חודש? עסט אוועקלייגן די ערשטע, עסט נישט ווארטן אויף צום סוף ווען ס'איז שוין גארנישט איבערגעבליבן, עסט עס אוועקרייסן פון דיר. דאס איז א דעסיזשען וואס דו קענסט מאכן. מאך זיכער אז דו טוסט עס, פירסט דורך דיין פלאן. דיין, נו, געב מיר די ווערטער, פליס דורך וואס דו האסט אפגעמאכט אז דו גייסט טון. דו האסט אפגעמאכט דו גייסט אוועקלייגן יעדע חודש, ס'ווערט טאקע אוועקגעלייגט, מיט דעם איז אזוי וויכטיג די אקאונטעביליטי פעקטאר, וואס אין צוזאמען מיט די מעמבערס. אבער דאס מיינט נישט אז דו מוזט ווערן א מעמבער פאר דעם. אז דו האסט, ביסט נישט קיין מעמבער, גיי טרעף דיר א אקאונטעביליטי פארטנער. טרעף איינעם מיט וועם דו קענסט צוזאמען, צוזאמען זיך האלטן. חברותא. א חברותא וואס יא, דאס איז מיין קאמיטמענט יעדע חודש, דאס איז דיין קאמיטמענט, איך גיי דיך האלטן אקאונטעבל, דו האלט מיך אקאונטעבל, לאמיר צוזאמען מאכן זיכער אז אונז זעמיר דא פאר איטש אדער צו מאכן זיכער אז מען טוט די ריכטיגע זאך, און נאכדעם וואו צו אינוועסטן, קענסט נאר איינמאל מאכן א החלטה, ס'איז גוט איינמאל א יאר צו קוקן דערויף צו ס'גייט אלעס אזוי ווי דו האסט געוואלט, צו אפשר דארף מען מאכן אביסל אדזשאסמענטס, באט פאר די מאוסט פארט איז עס א סעט ענד פארגעט. זאך וואס דו קענסט אזוי גיין מיט עס. יעצט קומט פינף יאר ארום צו זיבן יאר ארום, האסט אפאר הונדערט טויזנט דאלער אוועקגעלייגט, און דו וואלסט יא געוואלט ווערן אינוואלווד אין ריעל עסטעיט, קענסטו עס ענעלייזן צו עס מאכט סענס עס צו טון. אבער דו דארפסט נישט יעצט זיין ביזי מיט דעם וואס דאס גייט זיין פינף, עס גייט זיין אסאך החלטות וואס דו גייסט דארפן מאכן אין דיין לעבן, דו האסט קליינע קינדער, איין טאג גייסטו דארפן טראכטן וועגן שידוכים פאר זיי, אקעי, וועסטו יעצט זאגן, וואסערע הוט זאל איך אנטון פאר מיין זון, ווייל אפשר גיי איך וועלן זיך משדך זיין מיט א משפחה פון א אנדערע חסידות, וואס דארטן גייט מען מיט א קוטשמע, זאל איך אים זאגן גיי מיט א קוטשמע הוט? ס'וועט קומען דערצו, וועסט קוקן וואס דו האסט אויפן טיש, און דאס מאכן דיינע דעסיזשענס, און בעטן פאר די אייבערשטער פאר סייעתא דשמיא. דעטס האו איי לוק עט איט. זייער א לאנגע ענטפער פאר א קורצע שאלה. יא, אבער יא. קודם האסטו מסביר געווען די שאלה אויכעט, אז יא האסט געגעבן אפאר מינוט פאר דעם אויכעט מסביר צו זיין וואס יענער מיינט צו פרעגן לכאורה. זייער וויכטיג צו פארשטיין די שאלה און די יא און די פארשטיין די ענפער און דאס איז וואס אונז דאס איז די סיבה פארוואס אונז טוהן מיר די די מעמבערשיפ אז מענטשן זאלן האבן די גיידענס אבער אזוי ווי איך זאג ס'איז קלאר אן דעם אויך. אקעי, מיט די מעמבערשיפ געדענק איך פון איינס אדער צוויי שמועסן צוריק האסטו געזאגט אז מען סקרוטענייזט, כאילו האסט א שטרענגע קריטעריע ווער ס'זאל. יא, מען דארף קוואליפייען צו זיין א מעמבער, פארשטייט זיך, ווייל די, שטעל דיך פאר איך נעם אריין יעדן איינעם אלס א מעמבער, איך, איך בין א מורא'דיגע חסיד פון העלפן זיך שטייגן איינער דעם צווייטן, איך בין נאך א שטערקערע חסיד פון נישט זיך דרייען אין די לעבן מענטשן וואס קענען ארויסשלעפן. סאו, ס'איז זייער וויכטיג, איך בין זיכער אז יעדער איינער וואס הערט אויס אונזערע שמועסן, עס זענען מענטשן וואס ווילן שטייגן, זיי ווילן ווערן בעסער און בעסער און בעסער, אנישט גלייב איך נישט אז ער וואלט אנגעקומען צו די קנעפל בכלל צו הערן די שמועס, דא רעדט מען דאך נאר פאזיטיוו, דא רעדט מען דאך נאר פון פון זיך אימפראוון, אבער אבער נאך אלץ, ס'איז א וויכטיגע זאך אז אז דו ביסט אין א פלאץ, למשל, כ'וועל דיר געבן א משל, אז דו ביסט אין א פלאץ פון א פון פון פון א בעל חוב פון אפאר הונדערט טויזנט דאלער וואס דארף מענעדזשן וויאזוי צו זיך ארויסזען פון דעם גריב פון אפאר הונדערט טויזנט דאלער, און איך גיי דיך צוזאמשטעלן מיט איינער וואס איז אין א פלאץ וואס האט א דאגה וואס צו טון מיט דריי פיר הונדערט טויזענט דאלער, די צוויי גייען נישט שטימען צוזאמען, ס'קען זיין אז איינער גייט ווערן אראפגעשלעפט פונעם אנדערן, אדער וועט דער בעל חוב פילן אז אה, יאוש, וואס וועט זיין מיט מיר, אדער וועט דער דער וואס איז שוין יא מצליח געווען פילן, דו דו שלעפסט מיך אראפ צו די קטנות'דיגע שאלות, פאר אים איז א קטנות'דיגע שאלה א חוב שאלה, א בעל חוב שרייבט וויאזוי איך דיעל מיט חובות, סאו איך בין זייער מקפיד, איך וויל זייער שטארק, דעם האבן אונז געמאכט אפאר לעוועלס אין די מעמבערשיפ אויך, וויל מאכן זיכער, יעדער און איינער וויל איין זאך, שטייגן, גיין א סטעפ ווייטער, גיין אקארדינג צו די גאולס, האבן לאנג טערם גאולס, שארט טערם גאולס, זיך האלטן אקאונטעבל, טון די ריכטיגע זאך, דאס וויל יעדער איינער, דאס איז די קאמאן דענאמענעיטער. באט וואס די ריכטיגע זאך צו טון איז פאר יעדע גרופ אנדערש די ריכטיגע זאך, פאר מולטי מיליאנערן איז עס א אנדערע זאך ווי א פשוטע בעל בתישע איד, און אנדערש ווי פאר א איד וואס איז סטראגלט נאך אנדערגראונד לאמיר עס אנרופן. אקעי, און בכל אופן איז די נומבער, קודם לגבי מעמבערשיפ מען רעדט יעצט פון דעם מענין לענין, איז שיקט מען א טעקסט מיט זיין נומבער איינס צו נומבער איינס צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו.